Ahmet Sarahsy. Ahmet ibn Muhammet ibn Teýýib Sarahsy dokuzynjy asyryň başlarynda dünýä inipdir. Ol döwrüniň meşhur pelsepeçisi, tebibi, matematigi we astronomy bolupdyr. Onuň Sanlar hakyndaky Arifmetika we algebra kitaby, Ýyldyzlar sungatyna giriş, Ýyldyzlar ylmyna giriş, Saz ylmyna giriş, Pelsepäniň esaslary ýaly onlarça kitabynyň bardygy habar berilýär. Abu Ali ibn Sina dokuz ýüz segseninji ýylda dünýä inipdir. Ol heniz on ýaşyndaka Gurhany ýatdan bilipdir. Arap, pars dilleriniň grammatikasyny öwrenipdir. Lukmançylyk, pelsepe we beýleki ylymlara degişli kitaplary ürç edip okapdyr. Ýaşlygyndan lukmançylyk bilen gyzyklanyp başlan Ibn Sina görnükli pelsepeçi, alym hem tanymal lukman bolup ýetişipdir. Dünýä ylmynda Awesina, Gündogar ýurtlarynda Lukman Hekim ady bilen meşhurdyr. Onuň ýazan eserleriniň sany dört ýüz elliden hem köp bolup, olaryň iki ýüz kyrkysy biziň günlerimize gelip ýetipdir.

Muhammet Musa Horezmi, dokuzynjy asyryň meşhur alymy. Muhammet Musa Horezmi, takmynan, ýedi ýüz segseninji ýylda Horezmde dogulupdyr. Harun er-Reşidiň ogly Mömin oňa gymmatly eserleri özünde jemleýän köşk kitaphanasyny dolandyrmagy ynanypdyr. Şemseddin Merwezi, Şemseddin Merwezi bir müň ýetmiş ýedinji ýylda Merwiň gadymy türkmen obasy bolan Harapda doglupdyr. Ol Soltan Sanjaryň köşgünde ýetişen meşhur türkmen alymynyň biridir. Beden taýdan juda kuwwatly bolan Mahmyt bir müň iki ýüz kyrk ýedinji ýylda dünýä inipdir. Berdaşy bolany üçin ol Pälwan Mahmyt, Pälwan ata ady bilen tanalypdyr. Şeýle-de ol öz döwrüniň meşhur şahyry bolupdyr. Mahmyt Pälwan Omar Haýýamy nusga edinip, Birnäçe rubagylar hem-de Kensülhakaýyk atly mesnewi eseri, Mesnewi Abbasy eserleri döredipdir. Mahmyt Kaşgarly Mahmyt Kaşgarly bir müň sekizinji ýylda doglupdyr. Ol Türki dilleriň diwany atly eserini on birinji asyrda döredýär. Alym Orta Aziýada ýaşaýan taýpalary eden syýahatlarynyň netijesinde atalar sözlerini, nakyllary, aýtgylary bir kitaba jemläpdir. Mahmyt Kaşgarlynyň bu eseri taryh, geografiýa, edebiýat we etnografiýa ylmyna dahylly örän ähmiýetli maglumatlary jemleýän gymmatly ensiklopediýadyr.

Abu Sagyt ibn Muhammet ibn Ybraýym Mehneýi dokuz ýüz altmyş ýedinji ýylda häzirki Kahy etrabynyň Mäne obasynyň golaýynda dogulýar. Ýetginjek wagty Merwde bilim alyp, on ýyldan soňra Sarahsa gelip, ömrüniň ikinji ýaryny ykrar edilen halypa we mollum hökmünde geçirýär. Mäne baba öz döwründe beýik derwüş, sopylaryň soltany ýaly atlara eýe bolupdyr. Mahmyt Zamahşary Mahmyt Zamahşary Horezmde Zamahşar obasynda doglupdyr. Döwürdeşleri oňa Beýik alym, Horezmiň guwanjy diýen hormatly atlary beripdirler. Onuň Keşşap teswiri atly eseri häzirki günlerde hem ygtybarly çeşme hasap edilýär. Abu Nasyr Faraby Abu Nasyr Faraby Farap welaýatynyň Wahib şäherinde doglup-dyr. Ol köp dil bilen alym hökmünde Aristoteliň pelsepe eserleriniň ussat düşündirijisi bolupdyr. hem-de gadymy döwrüň pelsepeçileriniň eserlerini teswirläpdir. Ol dürli ugurlar bilen birlikde sazçylyk ylmy bilen hem meşgullanypdyr. Abu Nasyr Farabynyň fizika, matematika, geometriýa we metafizika hakynda ýazan ylmy işleri dünýä ylmyna uly goşant boldy.

welileri ýetişdiren şyh ady bilen tanalypdyr. Kazy Burhaneddin bir müň üç ýüz kyrk bäşinji ýylda Kaýsar welaýatynda doglupdyr. Ol ýaşlykdan çuňňur bilim öwrenmäge başlapdyr. Şamyň, Müsüriň ylym adamlaryndan sapak alypdyr. Abu Reýhan Biruny. Abu Reýhan Muhammet ibn Ahmet Biruny dokuz ýüz ýetmiş üçünji ýylda Köneürgenç ülkesiniň ilkinji paýtagty Kyýas şäherinde doglupdyr. Ol heniz ýigrimi iki ýaşynda ýeriň togalakdygyny aýdypdyr. Bir müň ýigrimi bäşinji, bir müň otuzynjy ýyllar aralygynda geodeziýa ylmy boýunça hordalar atly we Fergananyň elementlerine düzedişler diýen ýyldyzlar hakynda ylym, Hindistan ýaly eserleri döredipdir. Mineralogiýa atly eser alymyň iň soňky işi bolupdyr. Jahan şa hakyky, on bäşinji asyrda doglan, türkmen edebiýatynyň görnükli wekili Jahan şa bir müň dört ýüz otuz ýedinji ýyldan başlap Garagoýunly türkmen döwletine hökümdarlyk edipdir. Onuň hökümdarlyk eden döwründe medeniýetiň we sungatyň ösüşi has güýjäpdir. Jahan şanyň Diwany hakyky atly eserlerinde ilki parsça, Soňra türkmençe şygyrlar ýerleşdirilipdir. Abdyrahym han Hanan, Baýram han Türkmen, ussat serkerde, beýik şahyr Muhammet Baýram han Türkmen Garagoýunly türkmenleriň baharly tiresindendir. Muhammet Baýram hanyň ogly Abdyrahym han bir müň bäş ýüz elli altynjy ýylda Lahor şäherinde doglupdyr. Köşkde önüp-ösen we ylym-bilim alan Abdyrahyma Mürze han derejesi berlipdir. Döwletmämmet Azady Döwletmämmet Azady şahyr we pelsepeçi alymdyr. Şahyryň Wagzy Azat poemasy oň döredijiliginde esasy orny eýeleýär. Azadynyň Hekaýaty Jawransaz, Behiştnama atly eserleri gazallar we rubagylar bolup, ol öz eserlerinde türkmen halkyny agzybirlige, bitewülige, haýyrly işleri amal etmäge çagyrypdyr. Annagylyç Mätäji Türkmen nusgawy edebiýatynyň iň ýaş şahyry hasaplanýan Mätäji Aşgabadyň Köşi obasynda dogulýar. Ol şähdaçyk, märeke söýen şahannaz adam bolupdyr. Oň şygyrlarynyň aglaba bölegi bagşylaryň dilinde aýdyma öwrülipdir. Seýitnazar Seýdi, Gurbandurdy Zelili. Zeliliniň özüniň döwürdeş şahyry Seýitnazar Seýdi bilen ýakyn gatnaşykda bolandygyny şahyryň birnäçe şygyrlaryndanam bilmek bolýar. Seýitnazar Seýdi watançylyk, gaýduwsyzlyk, mertlik barada birnäçe şygyrlary we Goşa pudagym atly dessany döredipdir. Mollanepes. Mollanepes şahyr bir müň sekiz ýüz onunjy ýylda Sarahsda doglup, Ömrüniň köp bölegini Maryda geçirýär. Döredijiliginiň aglaba bölegini söýgä bagyşlan şahyr halk arasynda Yşk mülküniň şasy ady bilen meşhurdyr. Mundan başga-da ol öz şygyrlarynda türkmen halkyny ruhubelentlige çagyrypdyr. Mämmetweli Kemine Mämmetweli Kemine bir müň ýedi ýüz ýetmişinji ýylda Sarahsda doglupdyr. Ol öz döwrüniň meşhur adamlary Şabende, Talyby, Mollanepes, Aly bagşy, Äraly pir ýaly şahyrlar, bagşylar we alymlar bilen aragatnaşykda bolupdyr. Keminäniň adyna halk içinde birnäçe şorta sözler hem döredilipdir. Nesimi. Meşhur türkmen şahyry Nesimi türkmen dilinden başga-da arap, pars dillerini hem suwara bilipdir we şol dillerde şygyrlar döredipdir. Ol öz döwründe astronomiýa, tebigat ýaly ylymlaram öwrenipdir. Şahyryň döredijiligi sopyjylyk bilen berk baglanyşykly bolupdyr. Muhammet Fizuly Muhammet Fizuly bir müň dört ýüz togsan sekizinji ýylda Kerbela şäherinde dogulypdyr. Ol öz döwrüniň giň düşünjeli, öňdebaryjy pikirli adamy bolupdyr. Şahyryň edebi mirasy örän baýdyr, olaryň arasynda türk, pars we arap dillerindäki diwanlary, mesnewileri, kytgalary, rubagylaram bar. Nurmuhammet Andalyp Nurmuhammet Andalyp Daşoguz welaýatyna degişli bolan Garamada obasynda doglupdyr. Ol birnäçe medreselerde bilim alypdyr. Arap, pars dillerini oňat öwrenipdir. Andalyp dessançy şahyr höküminde Leýli-Mejnun, Ýusup-Züleýha, Babaröwşen ýaly dessanlary, Nesimi, Sagdywakgal, Kyssaýy Furgun atly poemalary döredipdir. Hoja Ahmet Ýasawy. Türkmeniň beýik piri, uly alym hem şahyr Hoja Ahmet Ýasawy on birinji, on ikinji asyrlarda ýaşapdyr. Oň Diwany hikmet atly eserler ýygyndysy gymmatly hazynadyr. Hoja Ahmet Ýasawy seljuk türkmenler döwrüniň ylmynyň we edebiýatynyň ösmeginde oguz däplerini ornaşdyrmakda oňyn täsirini ýetiren şahyrdyr. Ýüsüp Balasugunly Ýüsüp Balasugunly, takmynan, bir müň on bäş, bir müň on sekizinji ýyllarda dünýä inipdir. Ol Ütekli bilik, ýagny Bagtly edýän bilim atly dünýä meşhur eserinde, Adamzadyň ruhy sagdynlygy, sabyr-kanagatlylygy, pespäliligi we ruhubelentligi çeper keşpleriň üsti bilen beýan edipdir. Nury Baýramow kyrka golaý kitabyň awtory bolup, onuň birnäçe terjime eden eserleri hem bardyr. Şahyryň döredijiligi ýaşlary watansöýüjilige, sagdynlyga, edep-terbiýä çagyrmakda gönükdirilipdir.

Alym hökmünde türkmen ylmyna goşant goşan şahyryň Mähriwepa, Dordepel, Perman ýaly eserleri halk köpçüliginiň çuňňur söýgüsine mynasyp bolupdyr. Gara Seýitliýew, bir müň dokuz ýüz on bäşinji ýylda Garagan obasynda doglan Gara Seýitliýewiň baý döredijiligi bolup, aýratynam onuň birnäçe şygyrlary aýdym hökmünde meşhurlyk gazanypdyr. Oň eserleri ýurdumyzyň çäklerinden uzaklarda-da has-da tanalýar. Nurmyrat Saryhanow, Beýik Watançylyk urşuna gatnaşyjy Nurmyrat Saryhanow türkmen edebiýatynda gymmaty peselmejek eserleri miras galdyrypdyr. Esasanam onuň Kitap hem-de Şükür bagşy atly eserleri uly gymmata eýedir. Kerim Gurbannepesow Kerim Gurbannepesow bir müň dokuz ýüz ýigrimi dokuzynjy ýylda Gökdepe etrabynda doglupdyr. Şahyryň goşgulary sada dilliligi, durmuşy äheňliligi bilen tapawutlanypdyr. Ol Dünýä şygyrýetiniň görnükli wekilleriniň goşgularynam ussatlyk bilen terjime edipdir. Gurbannazar Ezizow Ýene güýz Güýz bolsa, saralýar ýaprak, Ýapraklar saralsa, durlanýar pikir diýip, Güýz şahyry höküminde tanalýan Gurbannazar Ezizow güýz ýaly agyras hem çuň pikirli şygyrlary döredipdir. Onuň döredijiligi dürli temalary öz içine alypdyr. Nazar Gullaýew Nazar Gullaýew görnükli şahyr, terjimeçi, dramaturg, sazanda kompozitor, kino aktýory höküminde giňden tanalýar. Ol öz işinde ylmy we sungaty bir döredijilige sygdyrypdyr. Ýylgaý Durdyýew. Türkmenistanyň halk ýazyjysy Ýylgaý Durdyýew metbugatda we teleradio sungatynda uly işler bitiripdir. Şahyryň dramaturgiýada, kyssa we şygryýet dünýäsinde döreden eserleri okyjylaryň gyzgyn söýgüsine mynasyp bolupdyr. Allaberdi Haýydow, Türkmenistanyň halk ýazyjysy, Magtymguly baýragynyň eýesi Allaberdi Haýydow bir müň dokuz ýüz ýigrimi dokuzynjy ýylda Lebap welaýatynyň Hojambaz etrabynda doglan. Oň poemalary, romanlary, Goşgular ýygyndylary giň okyjylar köpçüligine mälimdir. Allaberdi Haýydow terjime işlerinde-de önjeýli hyzmatlary bitirip, oň terjime etmeginde dünýä belli şahyrlaryň goşgulary türkmen okyjylaryna ýetirildi. Annaly Berdiýew. Annaly Berdiýew Birnäçe metbugat eserlerini döredipdir. Şeýle-de ol birnäçe drama eserlerini ýazmak we dünýä edebiýatynyň görnükli drama eserlerini terjime etmek bilen teatr sungatyna hem goşant goşupdyr. Berdi Kerbabaýew Berdi Kerbabaýew uzak ýyllar Türkmenistanyň Ýazyjylar birleşigine ýolbaşçylyk edip, öz döredijiliginde çagalardan başlap, uly ýaşlylar üçin birnäçe eserleri döredipdir. Aýgytly ädim we Japbaklar atly eserlerem muňa mysaldyr. Aman Kekilow Aman Kekilow ömrüni mugallymçylyga bagyş edip, ylma, bilime uly goşant goşupdyr. Oň ylmy işleri edebiýaty öwrenmekde gollanma bolupdyr. Şahyryň söýgi romany il içinde has-da meşhurdyr. Mämmet Seýidow. Ýaşlyk ýyllarynda döredijilige başlan Mämmet Seýidowyň goşgular we poemalar ýygyndylarynda döwrüň möhüm meseleleri barada söhbet açylýar. Şahyr dünýä meşhur şahyrlaryň we ýazyjylaryň eserlerini hem türkmen diline terjime edipdir. Beki Seýtäkow türkmen edebiýatyny ösdürmek ugrunda bitiren ýokary hyzmatlary üçin birnäçe döwlet sylaglaryna mynasyp bolan Beki Seýtäkow mugallymçylyk käri bilen birlikde, döredijilik ýolunda hem uly üstünlikler gazanypdyr. Oň dürli žanrlarda döreden eserleri türkmen edebiýatyna uly goşant bolupdyr. Berdinazar Hudaýnazarow. Berdinazar Hudaýnazarowyň poemalary we goşgulary häzirki wagtda-da söýlüp okalýar. Oň şygyrlary mylaýym hem arzuwly äheňde döredilendir. Şahyr drama eserlerinem ýazyp, döredijiligini has-da baýlaşdyrypdyr. Aşyrberdi Kürt Aşyrberdi Kürt Ahal welaýatynyň Bamy obasynda dünýä inipdir. Oň döredijiliginiň aglaba bölegi degişme äheňinde bolup, köp sanly gülküli eserleri döredipdir. Türkmen halkynyň ençeme alymlary, şahyrlary uzak asyrlaryň dowamynda öz köp taraply ylmy we ajaýyp çeper eserleri bilen türkmeniň adyny şöhratlandyrdy, Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow.